Duoko Aroji Aroji Chogo nowacho niya, mm. gima koko mono golo cha rem ne nitiere mana aluf achiel gi mia ariyo akia aluf achiel gi mia adi kare mm. aluf piero abich mane ogol ma, ma, chi- mane wango golo cha ento nokawe nang'o to rem mane nitiere e budget nene mana aluf achiel gi gimoro Dong- En ni donga kare. duoko ni donga duoko ni niya Liel sere ok nyal kawo. Sere. Pesa ukelo liel ok nyal kawo wuora. no li, okawe gi jokomiti Komiti no mayo mano pe mano penyo ma Naland avoid sere ok nyal dwoki. Ok dwokre. Ah, ah, nyando pesa mo mi won lie ni kawo nango mano gima sere penjo. Ya, pesa no mi min Tony, to no ka wir min Tony na wo to. To budget no sero. Mano gima sere penjo. Ineno baba, ineno. An kaka miso. Ah, mana miso twango dwok penjo na miso. Penjo ma penjre kania. Yande ni kwalo pesa. Eh koso a a. Eh. Ah, miriambo. Ging'inyo pesa, ging'inyo. Amiso twango kunu kwalo pesa dira dira manya sai. Nyando ya miso uko ni wapenyo masero pe. Mana chama pesa kawana meeting. Gari mano tinga ka Nairobi kadhi korgi ndiema. Pesa man woro dala kitendo korgi ndiema man wachiemo mage manyalo kwana chama. Hivi ng'ogo nyaka rech go sani. Iso sere openyo niya. Amiso sere openyo niya. Amiso sere openyo niya. Kaka in in assistant chairman, 50,000 mane omi mama Ndiema nikawo nang'o? Mano e gima openjo. To rem mantiere mong'iswa ne en mana 1000 kende. Ah, sere, aparo ni rem no endo noduogo 1200 tok Kalizo osekawo pesane mane ni ogole liel gi, gi jotelogo. Oh. Emomiyo noduoko to eluf hundred. to pesa nie liel to, to kama pesa nitie to achiel ang'o ma chuni Amiso yo. Ne ling'uru an ema koro mi api- amiso penjo ka. Amiso, Yes. wuog angeso. Wuog angeso yo. Nyando yo. Inda bende nie komiti. Prince Inda. Yeah. Yes. Wagone simo sani. Sani awuo kod Inda sani. Eh, nyando kwan ka mar jokes. Koma. Eh? Onge ng'ama osetwe onge ng'ama osetwe Amiso kamoro amora. Amiso. Mm. Amiso. Owadwa Amiso kidwoke sere

Pesa Liam- kioro mar liel idwaro nang'o? No, Amiso ken Eh. ng'ama ok dwa ni gimoro ol- ol- ol- ol- ol- wan wan wa support Amiso. So so gima Amiso idwa wuoyo kelo kanyo. maber kendo Yes. Amiso gik ma Amiso wacho winjore Winjore. kabisa kabisa. Lakini koro penjo ma wan go ka en niya, kuma question mark nitie, pesa mano ne otimgo od Tony Ndiema Rino salvation 321,000. Otmane ma macha macha ot ma cost 321,000. Second question. 50,000 mano kawo kuom min Tony Ndiema mane Gladys Wanga omiye e lwete as kaka mano gone go pole chieng' iko. Pesa ni nikawo nikech ang'o? Pesa ni en notim ang'o? Kapo ni Liz notiyo gi pesa ne, Liz ne notiyo gi pesa ne nang'o e liel ka? to pesa to ne nitie mane igogo budgeting to ji ne miyo deposit deposit Gikawo Very good. every drop. Weuru Gikawo kabisa every kuom drop. ang'ong'yo ne gikawo Mami, pesa kata- pesa to ne gikawo nang'o amiso iwuoyo maber kendo wawinji kaka assistant chair wawinjo gik miwacho to nyaka i understand ni meetings go te be nionge te koro wan bende ok wadil ok wagine ni, ni pesa notiyo marach the committee really tried but gima waneno side ma effect kaendi en ni min, min, min tonini en owe nono to pesto nobedo used marach mano onego bed ni spare pesago timiye kata mana ot mane itimo ne renovation cha gima nitimo ne renovation gi pesano ne onge pesano kende noseromo konyo min toninde ma gi welo mane dong' another thing mamano nigi gope oywak kowacho ni en gi gope ma ibandhe nyaka sami neno wawuoyini jokuoye bende monje dalano kong'e maber ni nowene pesa

Pod wadwa ni mondo wawinj dhogi matut sana nikech weche gi tek in magol gi ayanga ni amiso yande nokwalo pesa mar Tony Ndiema. Koro wadwa winjo wach ni sani kidwa lor to wacha wacha. Eh. Simba, Simba en 2% oja odhi ng'adore gi e kore kore mama wacho na dwa lor. Okay, Ana amiso gima kap- nyalo wacho. Kapok iduoko gigo Gima nyalo wacho ni- duka duka penjo ariyogo piyo piyo. Uh, Msela no biro ka mano kono une owadgi nodwaro ni standard mar liende obed malo otimore gi goero kamano kaka standard mar liende owadgi notimo nade notimore nembni nochiw jok ma kokomo nopango list kaka ne pesa otiyo sawa pesa ma mondo mi luw matek en mana mar transportation to mabe inyalo luwo ni to jagari nochul pesa di fuel manoringo godo noringo godo pesa di murew mutiek te then uh, pesa mang'eny no an mano ayudo sama e komiti magike mogik kane en 50000 nilis pesa nene ni iye kanyo an akia gik mipando to that 50000 kata lwet kokomo noko chope ng'ama wacho ni ochope lwet kokomo noko chope anyalo confirm en lisi nobedo ko list nobedo kode mana kaka na okawe no Kane wadhi e dala sama niwuoyo nikech nalauso, nwawuoyo ka oseler joka. Koro sama ne jogo penjo penjo nikech nalauso, nawuok maringo adhi e som. Gima duong' lielo osetimore. Ka idwaro jo komiti te, jo komiti odhi e media, un bende ubi upenjgi penjo. Maduong' ni kwadwa ni wakony dalano, Ya rajoni ka kibire live ni. Dosuru di chieng' moro achiel ulos eh, mchango moro kata ka en siling' apar apar apar kony godo min Tony. Mwawacho ka gite ji dhi dondruok tidhi lu to onge kama dhi bi. Utako medu wana pesa kendo. Wambe Ah, ah, eh, wacha ni wamanya wachoke. manya usiepa Wachange. Wachange ni min Tony. Ok awacho ni wachange nikech na.

Idwaro mana pesa moko mondo udhi uembazol kendo usetimo ne funds embezzlement. Amisi. Hmm? Udwa konyo dalano nang'o? Ere gima udwa konyo ka ok unyal manyo yo mundo mundo mondo mi ero miyo no amiso ere ka konya konyo dala ere ka konya konyo dala to chamo pesa mar mar ngano mukawo nyaka 50 mano penjo ere ka konya konyo dala no ise usenyinyo pesa ko kiduko penjo dika konya dala Usewe dala nono, ukiluongo penjo waka kaka wadwa konyo dala, kuseng'inyo pesa muwe dala no nono. Li Guys, nyaka tap, 50 tap, momigi tap, tap. uma Waluwa, ng'ato nyaka tap, pesa tap. lwete. Guys, power tap. Amiso kaka in in Tunaanguka. assistant chairman wabro Tap. miyo mwak mi- manynwa ni pesa moko odhi kanye apani in jaadieri kaka wang'eyi Mak, ija adieri nyaka mak Gima timre niya, kata nokawo mamano nodwa chango ne ka ng'ama dhi golo pesa onge anyalo confirm ang'e maber niya gima ng'eyo maber ni ja ja sound oyugi nochul 90000 uh, nani nochulo 50000 ongoro 50000 Amiso anipende Amiso, an gi penjo kuomi. Achaka ng'eyo pes mucha ribil. Eh, dhi mbele. Eh. Achaka neno ka ichulo Jakarta reng. Mago ler mang'eyo but Ephraim misela mano kele akia ni nochule pesa di. Koro kuba no ma. Amiso, Amiso yo. Amiso, Amiso. Amiso lakini tuseme tu ukweli. Kikwajaji. Zimbabwe yo. Zimbabwe yo. Anada wacho pacha madieri. msela msela ko biro ka to ko complain ni pesa notiyo marach mar economy yeah. msela wacho ni mama gi complain mana nikech pesa mano miye 50000 cha to kowach niya mowa